האט איר ליב צו רעדן אידיש? אדער צו שרייבן אויף אידיש? זייט א גאסט אויפן פאדקעסט! איך בין אלעמאל גרייט צו הערן פון מענטשן וואס ווילן עפעס רעקאדירן פאר פראסטע אידיש. שיקט מיר א בליץ בריוו, prosteyidish ביי gmail פונקט קאם, און אז איר זייט א לערנער קען איך אייך העלפן מיטן סקריפט. נו, פארוואס ניט זייט א גאסט? פסח איז שוין געענדיגט, אבער איך טראכט נאך אלץ וועגן פסח'דיגע זאכן. אין דעם עפיזאד וועלן מיר הערן וועגן הגדות און סדרים, און וואס נאך? וועגן אליהו הנביא. איך האף אז עס וועט אייך אינטערעסירן. פסח איז א יום טוב פון דערציילן, ווי עס שטייט געשריבן אין תנך, און זאלסט דערציילן דיין זון. דאס העברעאישע ווארט והגדת מיינט דו זאלסט דערציילן. פון דעם קומט די הגדה של פסח, דער טעקסט וואס מען ליינט ביים סדר. ס'איז זייער וויכטיג אז יעדער איינער זאל פארשטייען די הגדה. דערפאר האט מען דאס איבערגעזעצט אויף אלערליי שפראכן. מען זינגט אויך די פסח לידער סיי אויף העברעאיש סיי אויף אנדערע שפראכן. למשל די ספרדישע אידן אין בולגאריע פלעגן זינגען לידער אויף דזשודעזמא מיט אן איבערזעצונג אויף טערקיש פאר די עלטערע מענטשן און אויף בולגאריש פאר די יונגער. ביי די אידן פון מאראקא און אויך פון קאווקאז פירט מען אויף סצענעס פון דער פסח געשיכטער, א מין פסח שפיל אזוי ווי די פורים שפילן. אין די מאדערנע צייטן ווען אידן זענען אריין אין פאליטישע באוועגונגען האט מען געשאפן נייע הגדות אינספערירט פון די טראדיציאנעלע מעשות. אסאך וועלטליכע אידן האבן מער נישט געוואלט פאלגן די אלטע מנהגים נאר זיי האבן יא געוואלט פראווען א סדר. למשל אין די אנארכיסטישע קרייזן סוף ניינצנטן יאר הונדערט האט מען איבערגעמאכט די הגדה לויט דער אנטי קאפיטאליסטישער אידעאלאגיער. מען האט גענוצט קאמיוניסטישער הגדות אין סאוועטן פארבאנד, און בונדיסטן האבן אויך געשריבן סאציאליסטישער הגדות. אין די פאראייניגטע שטאטן האט דער ארבעטער רינג געפראוועט א באזונדערן סדר, אינגאנצן אויף אידיש, וואס הייסט דער דריטער סדר. דאס איז געווען א גרויסער אונטערנעמונג מיט טויזנטע מענטשן, אן ארקעסטרא, זינגערס, טאנצערס, און קינדער פון די אידישע שולן. היינט צו טאג איז דער דריטע סדר נישט אזוי גרויס אבער נאך אלץ אויף אידיש. און דא אין מעלבערן פלעגט מען אויך פראווען א גרויסן דריטן סדר מיט די קינדער פון די אידישע שול. מען האט אפילו געשריבען אסאך נייע אידישע לידער צום סדר. האט איהר אמאל געליינט א אידישע הגדר? אדער א פאליטישע? אדער האט איהר אפשר געשריבען א הגדר לויט וואס איז אייך וויכטיג? אליהו הנביא. יעדעס יאר פסח צייט דערמאנט מען אליהו הנביא'ן. ביים סדר גיסט מען אן פאר אים א כוס וויין און מען לאזט אפען א טיר ער זאל קענען אריינקומען. נישט נאר אויף פסח טראכט מען וועגן אליהו הנביא, שבת צונאכטס זינגט מען א ליד וועגן אים, און ביי א ברית שטעלט מען פאר אים א ליידיגן שטול. ווער דען איז אליהו הנביא? אליהו איז איינער פון די נביאים פון תנך, אבער ער איז אויך געווארן דער באליבסטע פיגור פון די אידישע פאלקסמעשות. אין די מעשות איז ער א לעבעדיגער צווישן אונז, ער וואוינט נישט נאר אין הימל, ער גייט אויך ארום אין אונזער וועלט. שוין אין די תלמידישע טראדיציע איז אליהו הנביא געווען א באהאלטענע צדיק, וואס העלפט גוטע אידן ווען זיי זענען אויף צרות, וואס ראטעוועט אידן אין נויט. אויף די יידישע שפראך איז געווען א גרויסע טראדיציע פון די לעגענדעס. אין יעדן שטעטל און דארף האט מען דערציילט פון אליהו הנביא און זיין קומען אהין. אין אסאך מעשות הערט מען פון פראסטע יידן וואס טרעפן זיך מיטן אלטן מאן אַן אָרעמאַן מיט אַ לאַנגע גרױסע באָרד. דער אַלטער מאַן װיל עסן אָדער אַ ביסל הילף. אַז מען גיט אים עסן אָדער העלפֿט אים, געשעט עפּעס אַ נס. מען געפינט גאלד אדער ווערט געזונט. דער באהאלטענע אליהו הנביא העלפט די גוטע אידן וואס געבן מיט א ברייטער האנט. ווען מען לאזט אפען די טיהר פסח טראכט מען וועגן אליהון און ווי ער וואנדעט זיך ארום. עס קען זיין אז ער איז יענע ארעמאן וואס מען זעהט אין גאס. ווער ווייסט. און דער עפיזאד איז אויס. ביז מיר טרעפן זיך ווידער. זייט מיר אלע געזונט און שטארק.